Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau ar y pymthegfed o Ragfyr 2025. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd am yr wythnos sy o'n blaen ni. Croeso mewn ysbryd. Heddi fi'n defnyddio'r Wandering Star deck taro fan hyn. Gewn ni please egni o'r wythnos ar gyfer yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi please. Egni'r wythnos. Ww, oce, okay, a egni'r wythnos yw'r dau o gleddyf. Nawr, mae'r dau o gleddyf yn gweud wrtho fi bod y dewis gyda chi wneud wythnos yma. Oce. Okay. Smoch chi'n siŵr ar y funed pwy ffordd sy fynd. Oce. Okay. A os drychwn ni ar ger cerdyn fan hyn, chi'n gweld bod y fenyw yma a mwgwd ar, ok? Mae'n gallu gweld yn glir, ok? A mae'r cleddi fi gyd yn sôn am bod yn glir yn eich meddwl, ok? So, bod y cerdyn hyn yn dod lan, mae, mae dewis mynd i fod dy chi wneud wythnos yma, sydd angen i chi gael clirdeb arno cyn bod chi'n neud y dewis, ok? A mae fe'n ddewis sy'n mynd i ddod o'ch pen chi, nege o'ch calon chi, ok? So dewis mawr wythnos yma. Uh, mae rai pobl yn gweud bod trydydd dewis yn y cerdyn yma hefyd, ok? Gallai fod tri dewis gyda chi. Ond sticwn ni gyda'r ddoi, mae, mae rhaid chi ddewis rhwng doi beth wythnos yma. Um, a mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod beth sy'n bwysig am y ddoi ddewis, a wedyn mae rhaid chi ddewis yr un sy'n weld yn iawn yn eich pen chi, oce? Okay? Ond edrychwch ar y manylion am y ddau ddewis a dewiswch yr un sydd yn teimlo'n iawn yn eich pen chi. Oce? Okay? Diolch ysbryd. Oce. Okay. Nawr gewn ni, please, ysbryd. sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos y pymthegfed o Ragfyr? Tan yr unfed ar hugen o Ragfyr, beth yw sialens yr wythnos y pymthegfed o, o Ragfyr? Right, oce, okay. am hon yn moyn dy mas. A beth sy'n gyda chi fel y sialens yw cerdyn y seren. Na re, mae cerdyn y seren yn siarad am wella. am ddod yn well o sefyllfa falle sydd wedi bod yn anghyffwrddus i chi, falle sefyllfa sydd wedi bod yn boenus i chi. A na beth mae'r cerdyn mae'n siarad am, mae'r cerdyn mae'n siarad am wella. Mae fe hefyd gallu siarad yn beth di stepio mewn i'r spotlight, okay? stepio mewn i'r gole. Ond Mae teimlad y fi, ta wythnos yma, achos bod hwn yn dod o dan y sialens chi, mae rhaid i chi wella wythnos yma o rhywbeth, oce? Okay? A gallai fod hwn i wneud ar dewis un sy'n rhaid i chi wneud wythnos yma. Oce? Okay? Diolch ysbryd. Nawr den, ysbryd, gewn ni gair o gyngor am yr wythnos. Beth yw dy air o gyngor di am yr wythnos y pymthegfed o Ragfyr, please? A beth sydd gyda ni yw'r chwech o gleddyf, ok? Ragor o gleddyf, gyd yn siarad am y meddwl fan hyn. Na mae cerdyn y wech o gleddyf yn gweitha fi bod chi di bod mewn sefyllfa sydd wedi bod tymed bach lan a lawr, ok? Os ych chi'n gwylio ar y môr, Mae'r tonne wedi bod eitha lan a lawr. Maen nhw wedi bod yn eitha, tonne eitha mawr. Okay. A mae'r cerdyn un yn gweithio fi bod nawr mae'n amser i chi i fynd miwn i'r môr sy'n mwy tawel nawr. Okay. Bywyd sy'n mwy tawel. Bywyd mwy cyfforddus. Okay. A dim timlo mor lan a lawr fel tonne mawr. Okay. So mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd amser i setlo'ch hunan, achos falle bod chi wedi bod, falle bod eich meddwl chi, achos y cleddyf yw'r ein cofiwch, so falle bod eich meddwl chi wedi bod, o, oh, mynd yna, yna, o, oh, eisiau gwneud hwn, eisiau gwneud hwnna, o, oh, nhw gwyd wneud hwnna, nhw gwyd wneud hwn. Okay? Falle bod chi wedi bod tyma bach yn, beth maen nhw'n gweud, fel yn scati, okay? chi wedi bod mynd yna, yna, okay? chi wedi bod yn gwneud tyma bach o bopeth, neu gych meddwl chi wedi bod yn esmwth. Nawr mae hwn yn gofyn i chi, right, mae'n amser nawr i gymryd anal a mynd mewn i'r môr sydd â, o, oh, braidd dim tonne, oce? Okay? Just môr tawel iawn. A mae eisiau chi gymryd yr amser hyn i fynd mewn i amser mwy tawel nawr yn eich bywyd chi. Mae hwn yn gweithio fi fel gair o gyngor. Oce. Okay. A mae eisiau chi ddim, fod, ddim ofni symud mlaen. mewn i amser mwy tawel. OK. Right, diolch ysbryd. Wel, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i gael clirdeb ar rein a wedyn ni siaradwn ni amdano'r darlleniad ar ei gyfanrwydd fi'n credu. So, gewn ni cerdau y Rider Waite Smith nawr. I eglurhau um, y cerdau yma, please. Allwn ni... O, oh, i'n mynd i troi rôl fyna. Allwn ni plîs eglurhau y dau o gleddyf oedd honna moyn hedfan mas o gewn i honna. OK, a beth sydd gyda ni fan hyn yw marchog y pentacle. Nawr mae marchog y pentacle fe yw'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. Okay? Mae marchog y pentacle moyn wneud yn siŵr Ble mae fe mynd? Moyn um, cymryd i amser. Mae fe fwy fel y crwban na'r sgrifarnog, oce? Okay? So, mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd eich amser. So wedyn ni, mae eisiau chi gymryd eich amser ar ty beth yw'r dewis hyn sydd gyda chi wneud wythnos yma. Okay. Gallai fe fod i wneud ag arian gan taw marchog y pentaclau sydd wedi dod lan i chi. Okay. A mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod yn glir beth yw'r dau ddewis i gyda chi. Fi'n teimlo taw dau ddewis i gyda chi. Naill e un peth neu'r nall, oce. Okay. Dewiswch o'ch pen a cymrwch eich amser i wneud y dewis. Sim hast i wneud y dewis yma, oce. Okay. So mae hwnna'n gweithio fi wythnos yma. Pidwch hasti mewn i dewis. Achos felly, wrth bod chi'n hasti, allech chi dewis y ffordd anghywir i fynd, ok? So newch yn siŵr bod chi'n cymryd eich amser. Cymrwch yr wythnos cyfan i feddwl a newch dewis ar diwedd yr wythnos, we dau fan hyn. Ok, ta beth yw'r dau ddewis hyn sydd gyda chi. Ok. Allwn ni nawr, please, ysbryd. Eglurhau cerdyn y seren. Beth yw'r sialens yma? Oce, okay, a beth sy'n gyda chi? Cleddyf eto, bwys, oce. Okay. Yw gwas y cleddyf tro yma. So mae gwas y cleddyf, oce, okay, gallu fod yn berson ifanc yn eich bywyd chi, gallu fod yn blentyn i chi, neu rwy'n sy'n ag egni ifanc, ok? So, falle bod chi'n gwella fan hyn. Chi'n cymryd yr amser mas i wella gyda cerdyn y seren, a mae hwnna'n rhoi egni i chi, egni ifanc, egni positif i chi fan hyn, ok? A mae fe'n egni sy'n mynd i helpu chi gyda'ch meddyliau achos taw'r cleddyf yw e. Okay? So mae'r gwella yma sy'n digwydd yn cerdyn y seren A mae'n ei wneud i chi dimlo mwy iach a mwy ifanc gweden ni fan hyn yn eich pen. Okay? So mae fe'n mynd i fod yn egni positif iawn wedyn ni. Okay? A sialens chi hwnna. So sialens chi yw i i wella a dechre timlo a dechre ymddwyn fwy fel gwas y cleddyf, ok? Mae eisiau chi feddwl yn ifanc am pethau. Edrychwch ar pethau a llyged newydd wedyn ni, ok? Pidwch mynd mewn i bethau wythnos yma yn meddwl, o fi'n gwybod popeth am hwn, ok? Ta beth yw, e, fi'n credu bod rai o chi'n mynd i wneud rwy gwrs neu rhywbeth wythnos yma. Os i chi, curwch mewn iddo fe a meddwl agored wedyn ni. OK, nawr te. Gewn ni please eglurhad ar y wych o gleddu fan hyn, please, ysbryd. Eglurhad ar y wych a fi moyn honna. Right. Wel, wel. Mae gyda ni ragor o gleddyf. Mae gyda ni'r brenin o gleddyf, oce? Okay? Nawr bod hwn yn dod lan fel cyngor wrth ysbryd, oce? Okay? Weden ni bod angen i chi nawr i stepio mewn i egni brenin y cleddyf, oce? Okay? Mae'r brenin yma yn gweld yn glir – Mae fe'n arweinydd cryf sy'n meddwl o'i ben a wneud penderfyniadau o'i ben. So weden ni bod hi'n amser nawr i chi stepio mewn i'r egni yma. So falle bod chi wedi bod, fel fi'n gweud, mewn o, sefyll, sefyllfaoedd sydd tymed bach lan a lawr. Okay? Nawr, wythnos yma, mae'n amser i chi stepio mewn i'r arweinydd yma, brenin y cleddyf. Okay? A just achos taw Dyn yw e fel fi wastod yn gweithio chi. Sdim ots os taw dyn neu menyw sy'n dod lan yn y cardiau, okay? achos mae elfennau benywedd a gwrywedd yno ni gyd. So, just egni'r brenin yma sy'n eisiau chi gymryd mewn i chi na'n wythnos un. Gallai fod rhywun yn dod mewn i'ch bywyd chi sy'n a egni'r brenin y cleddyf, okay? ond fi yn timlo taw ysbryd sy'n gofyn i chi fan hyn i gamu mewn i egni'r brenin ma. Meddwl o'ch pen, meddwl yn glir, neu siw bod y ffeithiau i gyd ych chi am rhywbeth, oce? Okay? Mae fe'n dod nôl i'r dewis mae wedi ni. Newch chi'n siŵr bod yr ffeithiau i gyd ych chi cyn bod chi'n penderfynu pwy ffordd i fynd gyda'r dewis yma, wythnos yma, oce? Okay? So, os edrychwn ni ar hwn um, ar ei gyfanrwydd, wedyn ni, Ta beth mae hwn ni'n neud ar wythnos yma, p'un et, os taw, gadewch ni ddechrau da cariadau, oce? Os oes penderfyniad gyda chi'n neud am eich perthynas wythnos yma, wedyn ni mae angen i chi gymryd eich amser i neud y penderfyniad, oce? Pidwch hasti mewn i penderfyniad wythnos yma. Felly bod rwy'n wedi gofyn i chi briodi nhw, oce? Piwch asti mewn i weud ie, newch yn siŵr bod chi'n gwybod yn gwmwys bod chi moyn e cyn bod chi'n gweud ie, oce? Okay? Fi'n gwybod falle bod hwnna'n swno mach yn, uh, mach yn negatif, ond mae angen i chi wybod yn eich pen, right, ydw i'n glir am beth i beth fi'n mynd mewn i fan hyn, ydw i'n glir am beth i fi'n mynd i wneud fan hyn, oce? Okay? So cymrwch eich amser, cymrwch eich amser wythnos yma, am ty beth yw hwn. Wedyn, mewn, os, os ni'n siarad am garreg, gallai fod drwy Gariad yn dod mewn i chi, ok, fan hyn. Gallen nhw fod yn cariad sy'n mach yn ifancach na chi, ok? A os negi nhw'n ifancach mewn oedran, gallen nhw fod yn ifancach yn i meddwl, ok? Achos dyna beth yw'r cleddyf i gyd am y meddwl. So, bod hwn yn dod yn eich sialens chi, fi'n credu bod eisiau chi fod fwy a fwy o Meddwl agored wthnos ma i'r dewisiade sy da chi i wneud â cariad, ok? A hefyd fi'n gweud mae angen i chi fod yn glir nawr. Falle bod chi wedi bod yn trwy sefyllfa uh, gyda'ch cariad sydd wedi bod ti'n mynd bach lan a lawr. A nawr mae'n amser i chi symud mewn i amser mwy sef sefydlog, mwy, mwy llon, ok? A nawr yw'r amser i chi wneud na, na beth yw'r na beth yw'r cyngor wrth ysbryd fan hyn. Os ych chi'n edrych ar hwn fel gyrfa, falle bod doi swydd. Falle bod dwy swydd yn dod lan, a chi'n meddwl, o, dwi'n mynd i fynd am un o'r ein. Okay? ewch am un o'n nhw, lle fe wnaethoch chi nawr, ac mae'r ddwys dych chi rhwng y ddoi fan hyn. Okay. Neu falle bod e'n ddwys pan e aros yn y swydd sy'n dechu ar y funud, neu symud ymlaen. A falle bod arian yn rhywbeth sy'n rhaid chi feddwl am fan hyn. Falle bod y swydd newydd hyn mynd i ddod â fwy o arian i chi, ond smoch chi'n siŵr pyn e bod chi moyn neud e, pyn e bod yn timlo'n iawn i chi, oce? Okay? So newch yn siŵr cyn bod chi'n mynd am swydd newydd wythnos yma, bod popeth yn timlo'n iawn i chi, a bod popeth yn gweithio mas yn ariannol OK, gyda'r swydd na. Newch yn siŵr bod chi, felly yn eich swydd ar y funed, felly bod chi'n cael um, lwfans car neu rhywbeth, OK? Felly yn y swydd newydd hyn, gewch chi ddim hwnna. So felly bydd hwnna'n gweithio mas bod chi'n mynd i wneud tyma bach fwy o arian, neu tyma bach llai o arian, oce, okay, yn y swydd newydd. So mae eisiau chi fynd trwy'r ffeithiau wythnos yma, os ych chi newid swydd. Hefyd, wedyn i bod chi'n gwella, felly bod rhywbeth wedi digwydd yn eich swydd chi, um, i chi arno ar y foment sydd wedi gwneud i chi dimlo tyma bach yn... Wedyn ni tyma bach, mae fe wedi anafu chi, mae rhywbeth amdano fe wedi anafu chi. Felly oedd pobl ddim yn credu yna chi, okay, yn eich swydd chi. A mae hwn fel un yn eich sialens chi yn gweud wrtho fi, ceirwch mewn i tybeth yw'r swydd newydd un. Gyda meddwl ffresh, ok? Cylwch miwn a meddwl agored, na'r timlad i fi'n cael o'r darlleniad mae heddi. A wedyn ni, falle bod chi wedi bod yn timlo ti'n mynd bach lan a lawr yn eich swydd, ok? Ond nawr yma'r amser i symud mewn i'r swydd sydd ti'n mynd bach mwy sefydlog a just llon, ok? A wedyn ni, falle bod chi'n mynd am swydd arweinydd fan hyn, ok? A newch chi fe'n dda, achos chi yn berson sy'n meddwl o'ch pen, ok? So cerwch am y swydd, pidwch becso am gorfod fod yn arweinydd, ok? Achos newch chi fe, byddwch chi lli wneud e. A dyna'r cyngor mae ysbryd yn rhoi i chi fan hyn, ok? Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, falle bod dwys gyda chi i cadw dimlo'n isel, am beth i chi mynd drwyddo ne symud mlaen o fe. Na beth fi'n timlo fan hyn. A tria meddwl mwy positif, oce? Okay? Falle bod angen arian i chi i fynd i gael triniaeth, oce? Okay? Mae'r arian yn dod mewn wedyn i fan hyn. Deiff e mewn yn araf, ond deiff yr arian mewn i helpu chi fan hyn, oce? Okay? Mae rhaid chi gymryd amser mas i wella. Ar ôl chi wella, byddwch chi'n timlo llawn egni, oce, gyda'r cerdyn yma. Bydd eich egni chi'n dod nôl os ych chi'n rhoi amser eich hunain i wella, a na beth mae ysbryd yn gofyn i chi fan hyn, a eich sialens chi, sialens chi yw gymryd yr amser mas i wella, fel eich bod chi gallu timlo'r egni ifanc yma eto, oce. A hefyd, um, gyda hwn, falle bod ych iechyd chi wedi bod lan a lawr, nawr mae chi iechyd chi'n symud a mae fe'n a chi'n dod tymed bach yn well, oce? So mae pethau ddim cymaint lan a lawr i chi. A chi'n gweld yn glir nawr beth um, yw'r problemau iechyd sydd gyda chi a beth sydd angen i chi wneud i wella wedyn ni fan hyn. Oce? Beth fi wedi gwneud? Beth yna gwyd wedi gwneud? Busnes, busnes, felly bod dywys da chi i fynd mewn i ddau wahanol ffordd o wneud fusnes, falle bod partner falle dod mewn i'ch anrys moch chi'n siŵr pyn ei gymryd yn ei bido, falle bod nhw'n dod arian mewn i'ch busnes chi, ok? So mae'n rili really bwysig bod chi'n cymryd amser cyn wneud penderfyniad ar beth chi'n mynd i wneud nesaf ar eich busnes i chi fan hyn, wedyn ni, ok? Um, falle bod y person sy'n dod mewn i chi yn ifanc, achos mae chi'n siŵr os yw'n mynd i ffitio'n iawn gyda'ch busnes chi, oce? Okay? Ond dewn nhw mewn â lot o egni, weda i na fan hyn, oce? Okay? A bydd pethau'n gwella chi yn eich busnes os, os gymrwch chi'r person hyn mlaen, fi'n timlo, oce? Okay? So, os rwy'n yn dod am swydd gyda chi, os un nhw'n ifanc, rwy'ch cyfle iddyn nhw wedyn ni fan hyn. Ok, achos gallen nhw ddod â syniadau newydd mewn i chi. So mae hwnna'n rhywbeth da wedyn ni, ok, rho, rho cyfle iddyn nhw. Ar diwedd y dydd, chi o'r bos, ok, chi'n gweld popeth yn glir, a mae pethau chi wedi bod felly lan a lawr yn eich busnes chi, ond mae'r cyfle nawr i chi ddod mwy sefydlog gyda'ch busnes. A gallai bod y person yma, fel fi'n gweud, yn helpu chi i ddod â syniadau newydd mewn i'r busnes, falle dangos i chi ffyrdd gwahanol o wneud pethau, ok? Falle bod, bod ein yn rili really dda yn wneud y cyfryngau cymdeithasol, ok? A chi'n cael lot fwy o bobl yn prynu wrtho chi drwy ar-lein a pethau fel yna, ok? So rhowch cyfle wedyn i'r person ifanc mae wythnos yma, ok? Reit, fi'n gobeithio nath hwnna synwyr i chi. Beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad wythnos yma yw cymryd neges o'r angylion. Neges diwetha, please, ysbryd, i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. Just i orffen y darlleniad am yr wythnos y pymthegfed o Ragfyr. OK, a beth sydd gyda ni? yw plentyn y cosmos. A beth mae fe'n gweud ar y cerdyn yma yw, mae gwybodaeth y bydesawd yn eich dwylo chi. So chi'n gwybod beth sy'n iawn i wneud fan hyn. Na beth mae hwn yn gweithio fi. Mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Right, chi'n gwybod beth yw'r penderfyniad iawn i wneud fan hyn. Oce? Chi'n gwybod yn eich greddf. Er taw eich meddwl chi sy'n gorfod wneud y penderfyniad yma, chi'n gwybod yn barod beth yw'r penderfyniad iawn. Oce? A mae gwybodaeth y bydysawd i gyd ynoch chi'n barod. So chi'n gwybod, mae'ch esbryd chi'n gwybod le i chi fod i fynd a beth i chi fod i wneud, oce? Okay? A weithiau mae rhaid ni just edrych mas am yr arwyddion bach mae esbryd yn hylla i ni, fel darlleniad tarw fan hyn, oce? Okay? Fel y cerdyn ma, oce? Okay? Mae esbryd wastod yn rhoi arwyddion bach fan hyn a fanna, a mae rhaid i ni weld yr arwyddion, meddwl, right, beth yw'r arwydd na sy'n cael ei hela i fi nawr, fel i fi mynd i weithio hwn mas, beth yw'r arwydd. A unwaith weithio chi mas beth yw'r arwydd, gewch chi atebion i lot o'ch cwestiynau, oce? Okay? So mae hwnna'n tip bach i chi fan hyn. Os ych chi yn edrych mas am arwyddion, pethau, a fi'n siarad am pethau fel um, Rhifed o lan ar y cloc, right? Un ar ddeg, un ar ddeg, oce? Okay? Peder o ffyn yw hwnna, oce? Okay? Un ar ddeg. So mae hwnna'n meddwl bod rhywbeth yn iawn i chi, rhywbeth yn llon, llywenydd, dathliad felly yn dod mewn, oce? Okay? So mae ta pa penderfyniad byddwch chi'n ei wneud iawn. Os ydych chi'n meddwl, o, oh, beth yw'r penderfyniad? Beth, ta beth ych chi'n meddwl am ar amser fyna, oce? Okay? Gallai fe fod yn 12, 12, gallai fe fod yn Um, dau, dau, dau. Ty beth sy'n dod lan i chi, okay? fel, fel, a fi'n fi, fi, fi defnyddio just un enghraifft bach fan hyn, okay? allech chi weld um, rifer ceir, okay? gallai fod yn rhoi neges i chi, gallech chi weld um, plifyn ar y llawr, okay? lle fod hwnna'n rhoi neges i chi. Mae angen chi gymryd y negesion yn wedyn i fan hyn, okay? achos chi'n gwybod yn gwmwys, mae'ch ysbryd chi yn gwybod yn gwmwys beth sy'n digwydd fan hyn, ty beth. ok, yn barod, ond jyst mae rhan un eich ysbryd chi sy yn y byd 3D ddim yn siŵr a ddim yn cofio beth yw'r stori i chi fod i fyw ar y ddiar yma. Okay. Ond mae'r wybodaeth i gyd i mewn i chi. So drychwch mas am yr arwyddion a daw y wybodaeth nôl i chi. Okay? Dyna neges y cardyn. 'ma, wythnos 'ma. So, oce okay, boys, ta beth yw'r penderfyniad chi'n goffo wneud wythnos 'ma? Pob lwc gyda'r penderfyniad, a chi'n mynd i wneud y penderfyniad iawn, oce? Okay? Newch i'r penderfyniad iawn. Meddylwch o'ch pen, newch yn siŵr bod chi'n gwybod y manylion, y ddoi opsiwn sydd gyda chi, a byddwch yn hyderus yn wneud y penderfyniad yma, oce? Okay? So, joiwch yr wythnos bawb, gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad os i chi cofiwch rhoi Bawd lan, a plîs cofiwch tanysgrifio'r sianel am fwy o darlleniadau wythnosol a negesïon wrth ysbryd. A fi yn neud darlleniadau personol ar fideo nawr, so os i chi moyn un o reina, mae'r wybodaeth isod. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos, newch y penderfyniad, achos ewch chi ddim yn anghywir, ok? Joiwch yr wythnos a wela chi yn y darlleniad nesa.